מען דערציילט נאך אז ס'איז געווען ביים שינאווער רב צייטן איז געווען אין שטאט שטין שינאווע איז געווען א אישה עשירה א פרוי א עשירה וואס זי האט געהאט א משרייסת אין שטוב א יתומה און זי האט געגעסן און געשלאפן ביי איר און זי מען פלעגט באצאלן אזוי האט מען געגעבן א צימער צו עסן צו שלאפן מען האט באצאלט אפאר פרוטות האט מען אויך באצאלט פאר איר איז איינמאל ארויסגעגאנגען די באלעבוסטע

זיבן אזייגער אינדערפרי קלאפט א שליח פון די לאטא און מודיע אז א נומער איינע פון די צוויי נומערן האט זוכה געווען שוין די עשיר אבער נישט די גרויסע עס איז געווען אויך א גרויסע הגרלה פון מיליאן רובל און א קליינע הגרלה פון צען טויזנט רובל מודיע געווען די בעל איז געווען די ערשטע הגרלה פון די צען טויזנט רובל און די איינע פון די צוויי נומערן האט זוכה געווען די בעל הבית איז געווארן אזוי פרייליך אבער זי גייט בודק זיין די נומער און זעהט זי אז נישט איהר נומער האט העכער געווען נאר פון די יסומה. ס'איז געווען זיבן אזייגער אינדערפרי, די יסומה נאך געשלאפן. ופחז עליה היצרו, די יצר הרע, און זי האט מחליט געווען, זי גייט אריין אין צימער און זי בייט די טיקעטס, זי בייט די כרטיסים, די קארטעס. זי האט איבער, זי האט ארויסגענומען די יסומה'ס קארטע, זי האט איבערגעלאזט איהר קארטע, זי האט געבעטן,

דער בעל הבית ט האט זיך נישט געקענט בארואיגן מרוב צער און מביכה ווייל עס איז דאך געווען פריער אויף איר קארטע איר טיקעט און וואס וועט זי גיין זי וועט גיין מודה זיין פאר די עסויים וועט זי גיין מודה זיין אז זי האט געגנבעט אבער לאידך זי קען דאך אויך נישט פארלירן א מיליאן רובל זי האט דאך א מיליאן רובל דא וואס זאל זי האט שאדן גוט זיס האט איר אריינגערופן אין צימער די יתומה און זי האט אנגעהויבן אזוי מגמגם זיין בלשונו, זי האט געזאגט עס חטאי אני מזכרת, און ר ר זאגן אינדערפרי איז דא געווען דא די שליח און האט און האט מודיע געווען אז ס'איז געווען א זכיה פון צען טויזנט רובל אויף דיין ביי דיין טיקעט, און איך בין נישט בייגעשטאנען די נסיון בין איך נישט בייגעשטאנען איך בין געגאנגען איך האב געביטן די טיקעטס און ממילא איך האב געביטן די טיקעטס אבער יעצט ווייל איך האב עובר געמאכט וועל עסטו אויך עובר זיין עבירה כאילו לאמיר זיך צוריק באטן די טיקעטס לאמיר ביידע פארעכטן גיב מיר צוריק דיינע און איך גיב דיר צוריק מיינע און פאר מיר די מיליאן רובל און פאר דיר די צען טויזענט רובל וועט זיין שלי שלי שלך שלך. איך האב דיר געגעבן די צען טויזנט וואס איז באמת געווען דיינע און איך וועל נעמען פאר מיר די מיליאן וואס דאס איז געווען פריערט מיינע. האט די זמר געזאגט דרייענדישן קאפ, מעקעך און מעקעך אז דו האסט געביטן די, דו האסט אליין געביטן די טיקעטס בלייבט עס אזוי לעולם, מה שעשית עשי איך האב זוכה געווען אין דיין טיקעט, און בכלל זאגט איר די זמר איך גלייב דיר נישט בכלל אז ס'איז געווען אזא זאך, ווער זאגט אז דו האסט געביטן, וואס ביסט זיך דער גלייבן בכלל אז דו האסט געבריטן, איך גיב דיר נישט צוריק דאס איז מיין טיקעט און דאס איז דאס איך גיב נישט צוריק. זענען נישט אנגעקומען צו קיין עמק השווה, און מען איז ארויפגעגאנגען צום שני ורוב, דער גאון הקדוש דער שני ורוב, מען האט אים געפרעגט וואס מען טוט דא, אט דין תורה, האט ער געזאגט אז דארף מען עיין זיין. לאחר עיון האט ער ארויסגעגעבן א פסק אז אלע ביידע, אויך די גרויסע און אויך די קליינע, ביידע געהערט צו די עשרים, פארוואס? האט ער מסביר געווען אזוי, איין טיקע טאג איז געווען די מזל טוב'ע גוטע מזל פון די עשרים, און דערפאר גלייך אינדערפרי ביי דעם ערשטן גורל האט זי זוכה געווען אין די צען טויזנט רובל, אבער וויבאלד די באלעבאסטע האט געביטן און זי האט איר אריינגעלייגט דעם נייעם טיקעט, זי האט אריינגעלייגט איר טיקעט איז פאר די פרוי האט זי זוכה געווען נאכאמאל אינעם צווייטן ווייל די באלעבאסטע האט איר געגיבן איר טיקעט, ווען די טיקעט ווען די קארטע בלייבט ביי די באלעבאסטע וואלט עס נישט זוכה געווען, זי האט זיך היינט אויפגעהויבן ווייל איר זוהן האט זיך היינט אויפגעהויבן מיט א מזל טוב, זי האט זוכה געווען דערפאר אין די ערשטע נאר נאכדעם וואס די באלעבאסטע האט איר אריינגעגעבן די, זי האט געביטן, זי האט אריינגעגעבן פאר איר די נייע טיקעט, איר טיקעט, די פרוי האט זוכה געווען נאכאמאל איר טיקעט, אבער למעשה ביידע זכיות איז אירע, ווייל ווען דאס, די טיקעט בלייבט ביי די באלעבאסטע וואלט זי נישט זוכה געווען דערין. למעשה וואס איז די לימיט פון די מעשה? אז די ערשטע זאך אז א השתדלות וואס איז שלא מן היושר וועט קיינמאל נישט העלפן, וועט קיינמאל נישט פועל'ן, וועט קיינמאל נישט נוצן, ווייל וואס איז נישט באשערט פאר דיר וועט נישט אנקומען צו דיר, קענסט מאכן אלעס וואס דו ווילסט, עס וועט נישט אנקומען צו דיר. די סך הכל פארלוירן אויך די גרויסע און אויך די קליינע די עשירה וועגן די קונצן וואס זי האט געמאכט.